Lilwenn a oe brav-tre gant he blev hir ha melen hag he daoulagad glas. Rouanez ha boudidjet e oe, ha gwisket e oe atav gant ur serr ru hag he c'hurunenn àr he fenn. Sioul e oe he buhez betek an deiz ma oe arruet Diduen, Pierre Corriganet hag ar Mont-Bihan. Ar Pierre Corriganetson a oe divalav-tre. O blev a oe du èl pluennoù ur vran, ha pep unan en devoe un tok goutir liv dishañval. Unan ru, unan duer, unan mouk hag unan melen. Hi ne voe det da di ar Boudijet, kar e oe Niklaas kouzrezol a oudi ble ha deuv

Un tamm sikour, leret eo bet un trezor diaeso er Mont-Bihan ha diposubl eo bet e gavout betek bremañ, siwazh. A lâras Mael, oufenn bras. Boxer korriganed, sikour a ret ganeoc'h, el raison. A ri spontat Lilwenn, gant ti moer burudus. Met na Lilwenn nag ar Gorriganed a ouie e oe bet leret an trezol gant na mui na mez met an diaoul. Ha ne veze teu tchenez digemer en-dro. An diaoul a oe e chom aoudi ble a dev e tour uhelañ kastell Susigne. Hag aze e c'helle sellet doc'h ar ler ma oe kuc'het an trezol. Just he dorn du-hen ar boutiquet. Kar ya! Plantet e bet du-hen-hud ar boutiquet er-lec'h resis en devoe choazet an diaoul evet keuc'hen trezol ar gorriganed. Ha pep Nandeleg de noz, Yon a yee da ween ar boutiquet dre un hent he d'an douar savet get kouniflet. Sonenn a rea ar biniou e wech spontailh ar boutiged hag o lakaat da vonet pell doc'h o doenn. Mosen e veze he-unan evet sellet doc'h he drezol. Ha Mosen ne ouieze jamez ar boutiged e oe kuc'het just dindan o doenn. Ha just er-walc'h, an noz-mañ e veze noz Nandelek. ha Douri Gastell en devoe duellet mat an diaoul e oe arruet ar gorriganed da c'houlenn sikour d'ar Boudiged. Le Vern a lâras Gant Jan, mam bugnev, e kuit an holl Boudiged ha gorriganed. Honi a jo krilhoù, ar wall, Oed ar Sen, Jon

Kar noz Naondeleg ne sinifie kaladra evite. Ar gorriganed a oe dipitet ha prest da vonet da gouchken ivez, met a-daol-trumm e groge ur bignot da sonein he damm. Doc'htu e grogas ar gorriganed da gorolein. Emgellet e oe ar boudijet, he nejal kuit en ur stifein diouzh koar. An diaoul a gredas e ouenne tuit an holl. Dianen a ras da sonein ha klask a ras, he drez-holl, er lec'h ma oe kuit. Dipitet bras e oe ar gorriganed da n'hon pas klevet mui sant ar biniou. Monet a rejont da welet a gouch da betra ni glevent mui.

Aze e tizolojont an diaoul get he drezol. Kuc'het-mat e oe en a-dreñdeur hor c'houzoug vras. Met kenter e flachas mel bigneux an diaoul hag un trouz spontus a zasonas. An diaoul a sellas dor ar roc'hoù ha Yon a zizolas ar gorrigoned.

Ha petra iouz e c'haver amañ? Souezet ha kounnaret, e gomprenas an diaoul ne veze tchu moaien da c'houren a-enep hud a Vouticed. Divizen a ras nijal kuit gant an trezol embarboterez yev didalvus, ha nijal a ras kuit gant an trezol. Met... Yon en devoe teucheret mat ar c'houfr a-gozh digrabennoù d'ez ampart. Ha kouez'hen aze blank-kav ha meniv prizius gant pep taol lachkell. Ne chome teu mui d'ar gorriganed ha d'ar boudiged douelien. En ur heuliaén an aeroañv e arruas ar Boudijet da chapel ar c'hwezhti er Mont-Bihan. An diaoul hag en devoe komprenet e voe ar Boudijet hag ar Gorriganed e heuliaén Hirout a oe aet da dapout ur vag aze a oe bet non pas lakaet roudenn erbet a-dreñv dezhoñ hag a oe dichueret un tamm. Subit e glevas kloc'h chapel ar C'houesti hag e oe tasonein-edan ar mor. Komprenet e oe ha moned a ras da welet ar berr a oe e-toain. D'ar memeurs kours e oe arruet ar gorriganed àr ar vak. En ur luc'hedenn e yejont bet ag an diaoul hag e voutaint a rejont d'ar mor. Ar gorrig an eo da oe koutant-tre. Roin a rejont an trezoll d'ar Boudijet ha nejal a rejont tuit asamblez betak ti ar gorriganed hag a oe un tamm pelloc'h. Urhuer arruet, ar gorriganed, brousoc'h evit ar brousañ, a bedas ar Boudijet de Gorolen get o familhoù ha mignoned tro-dro tan tous en Nandeleg. E oui, lochken diravuzi.

Mos emañ euet an holl beudoù diaoulerek e-pad noz Nadelek el maouied. Peulaz ne c'helleze teulerennien trezol en-dro e glaskas an diaoul tapout un dra brizius memes tra. En un taol e lammas ar Lilwenn evet skrapenn he c'hurunenn. Met Lilwenn a oe pennek. Klask a reas dizehan diskrapenn he c'hurunenn doc'h pavioù an aeroa. A-benn ur mareoch

Klasket eo bet gant tud zo, surtout de grechnoz Nandelek, met n'en deus bet kavet get hani.
Nora, Tom, Artus, Adélie, Isil, Maeva, Célie, Charlie, Mathia, Maléo, Timothée, Maxime, Margot, Ainor, Elsa, Roméo, Balthazar, Alice.